X'kien dak li xprunakom biex twaqqfu l-moviment qawmien letterarju? Ridtu tesprimu ruħkom b'mod differenti mir-Romantiċi? Ridtu tiktbu fuq temi li ma kinux ġew trattati qabel jew xi raġuni oħra? Ara Daniela, jiena naħseb li l-punt tat-tluq ta' dil-konverżazzjoni għandu jkun il- l-enfasi fuq il-fatt li aħna bħala grupp ta' żgħażagħ li hemm min jgħidilna ribelli fil-fatt ma kontx daqsant ribelli ta' ma nxtarix dem, ma kenniex armi. Eh, leħinna imma kien b'saħħtu bżejjed biex jinstema' insomma. Kollettivament konna ngħidu, ir-romantiċiżmu ta' qabilna m'għadux jgħodd għal kif ridna nesprimu ruħna, speċjalment meta konna konxji li politikament Malta kienet miexja 'l quddiem f'direzzjonijiet politiċi ġodda u dan ridna nirrispecchjawh fil-mod kif nartikolaw il-ħsibijiet tagħna fuq il-livell letterarju. Imma rrid ngħid li Jiena nħoss, forsi sħabi ma jaqblux miegħi, li ma kienx hemm eh, kuxjenza politika fil-moviment. Ma konniex qed nagħmlu dak li qed nagħmlu għax ridna nbidlu Malta eh, f'sens politiku. Ma kenniex ideoloġiji fissi, imma ideoloġikament eh, kollha kemm aħna konna inħossu u nemmnu li nappartjenu għal moviment ta' nies Irrabjati bl-istatus quo Malti għax dehrilna li kien konservattiv wisq, il-kittieba ta' qabilna kienu religio et patria u aħna religio et patria kienu temi li jinteressawna f'sens differenti u f'kuntesti differenti. U allura dehrilna li għandna nibdew insemmu leħinna b'mod sistematiku li minkejja li nieqsa minn dil-pjattaforma ideoloġika li qed ngħid li ma kenniex, xorta konna ġenwini u b'saħħitna biżżejjed kollettivament biex immorru barra miċ-ċentru u nagħmlu kuntatt man-nies li ovvjament għal ġurnata mqaddsa tal-lum mhumiex jiġu għandna. Allura iddeċidna li mmorru aħna. Kontu tmorru fiżikament ukoll, mhux hekk? Kontu tmorru ġifieri fuq il-suntier tal-Knisja? Eħe. Biex twaslu l-messaġġ tagħkom? Iva, aktar milli b'kull metodu ieħor fiżikament konna nitqarbu lejn lejn il-komunità. Issa kienx attentat biex nimponu it-twemmin tagħna li l-letteratura kellha tkun importanti fl-ħajja tan-nies jew le, ma nafx. Eh, ejja ngħidu li idealment dak konna li qed nippruvaw nagħmlu. Imma jekk dak biss eh, fallejna traġikament. Ġili ġejtu kritikati li fir-realtà ma kontux daqshekk differenti minn dawk ta' qabilkom. Ngħidu aħna Immanuel Mifsud f'paper li kiteb u li fil-fatt semmija ir-romantiċiżmu modern tal-moderni kien qal hekk. filwaqt li d-differenzi bejn iż-żewġ movimenti hija ovvja, ħarsa aktar mill-qrib lejn ċerti temi u t-trattament tagħhom tista' turina li hemm każi fejn aktar milli reazzjoni, kien hemm kontinwazzjoni. Inti kif tirreaġixxi għal dan? Ehm, ma naqbilx kompletament. Nirreferik għal studju seminali li għamel Oliver Frigieri fid-daħla għal eh, ktib tiegħi eh, diaspora. Oliver b'mod luċidu ħafna u eh, viżjonarju tista' tgħid jagħmel analiżi tal-pożizzjoni letterarja tiegħi u eh, jitkellem fit-tul dwar l-aspetti eh, romantiċi jew psewdo-romantiċi fil-poeżija tiegħi. Ma ngħidx li l-poeżija tiegħi hija xempju tal-kitbiet l-oħra tal-kollegi tiegħi fil-moviment, imma ngħid biss li aħna, speċjalment nies bħali u Mario Azzopardi pereżempju, kellna fid-demm kontra t-tradizzjonaliżmu u l-konservatiżmu ta' nies bħal il-mibki eh, Ġużè Aquilina. U allura konna nidejna eh, gwerra eh, ma' Ġużè Kassar Pulicino, seri, skużani, mux Ġużè, Ġużè Aquilina, u l-klikka ta' l-Akkademija dak iż-żmien li kollha bdew jinsistu li leħinna kien leħen tal-mument, leħen dajjef, u dan huwa fażi u se jispiċċa. Dina ovvjament eh, aħna ġġilidnila u b'kull mod ridna nxejnu dat tip ta' eh, argumenti anti ġdid, għax dan kien anti ġdid għazbis l-element ta' eh, tifsira modernista li nagħtu llum lill-moderniżmu ma qatt eh, ġiet diskussa bis-serjetà kemm min-naħa u naħseb anke min-naħa tagħna. Allura nħoss li eh, ir-romantiċiżmu aħna biex nitkellem għalija jien l-ewwel wieħed, kont konxju tal-kontinwità li kellna bżonn, imma konxju wkoll tal-fatt li ma kienx ġeneru ta' kitba li jiena kelli x'nambi biex nesprimi ruħu sinċerament. Fis-snin 60 kontu grupp ta' żgħażagħ ribellużi. Madankollu s-sens ta' ribelljoni fil-poeżiji ta' dak iż-żmien jien personalment ma nħossux fil-konfront tal-Knisja. Dan meta kien iż-żmien tal-interdett u dnub il-mejjet. Kif tispjegah dan? Kif trid nispjegah? Ehm, li qed tgħid isostni l-pożizzjoni tiegħi li l-ideoloġija kienet nieqsa mill-moviment tagħna. Ehm, dak kien Dik kienet pjattaforma importanti għal nies li kienu qed jużaw l-letteratura biex eh, iqeduha f'kuntest soċjali u l-fatt li ma rnexxinniex nużaw it-tematika ispirata minn dik il-ġrajja importanti, inħoss li huwa nuqqas serju ta' xi fisser il-moviment hawn letterarju minn perspettiva storika. Le, Għandek raġun. Ma. Ma kien hemm raġuni jew ġifieri konxjament ħallejtuh barra? Ejja eh, ngħidu li fitħahem flimħuh kif jgħid Oliver li kien wieħed mit-tlieta li konna fil-antoloġija. Oliver jammetti l-fatt li jien kont il-wieħed l-iktar innutat. L-iktar innutat għaliex azzardajt inkun antiklerikali f'ċerti eh, idjomi li għażilt biex nesprimi ruħi f'dik l-antoloġija. Imma mhux kulħadd kien iħossu komda joħodha kontra l-Knisja. Jien ma ħessejt l-ebda skruplu. Anzi, jien minħabba l-edukazzjoni tiegħi għax jiena eh, meta għaddejt mil-liċeo u s-siminarju ommi ma ġelidnix miskina ta' imma mlitlni qalbi ġun ġliena biex tarana qassis u għal dana m'għandniex flus. Imma b'xi mod insibulek flus ħalli inħallsulek is-seminarju u spiċċajt is-seminarju kważi b'obbligu biex lil ommi nikkuntenta. Qatt ma kont vokat nmeni. Imma meta mbagħad ħriġt mis-seminarju, għalkemm jiena nod dawk is-snin bħala uħud mill-isbaħ f'għomri, xorta kont brainwash, da xina mhux biss is-seminarju kont, kont fl-istess ħin abbati u kont ukoll tal-mużew. Mela allura kont ehm, moħħ maħsul. U għax kelli moħħ maħsul, ħoss maħsul ma li ħriġt mill-bejta u mort naqra l-kitba ta' Nietzsche l-Università, allura irvillajt. U dan l-isfog eh, rrit b'xi mod nartikolaħ. U Eh, waħda minn raġunijiet għaliex jien kont attiv fil-moviment għal-ħawmin letterarju kienu dawn il-ħsus ta' ribellioni, inkluż pożizzjoni antiklerikali, għax ħassejt li parti mill-ħasil eh, tal-moħħ tiegħi kien dovut għal fatt kif il-Knisja eh, trattat li li uża saħpali. Oliver Friggieri lilek iddeskrivik bħala il-poeta tal-provokazzjoni u tal-ironija, imwebbel dejjem minn spunti tal-bidu li maż-żmien tbiddlu f'ideali mwaqqgħin f'ħolm li ma seħħx. Taqbel miegħu? Iva naqbel. Kif qed ngħidlek, jiena għandi d-diżillużjonijiet tiegħi relatati mal-moviment. M'iniex wieħed minn dawk li meta jġegħluni nikkummenta jew Isaqsuni nikkummenta dwar il-moviment jiena ehm, nesprimi superlattivi. Eh, inħoss li eh, kif qed ngħid lilek kien hemm elementi importanti niqsin eh, mill-fiżjonomija li tagħmel moviment fil-veru sens tal-kelma. Madankollu, il-moviment għadu jitqies kemm mill-kritiċi Maltin tal-letteratura ehm, kif ukoll minn perspettiva storika bħala mument l-istorja letterarja Maltija ta' ċertu importanza. Naqbel, imma minkejja dan inħoss li ehm, ma nistawx ma nqedux l-affarijiet fil-perspettiva reali tagħhom. Bejn il-poeżiji ta' linji ġodda u dawk ta' ilħna mkissra, tinħass qabża fil-maturità u fl-ekwilibriju naturali għax għaddew mal-għoxrin sena bejn ktieb u ieħor. Fil-poeżiji tiegħek, kif tħoss li hi riflessa din il-maturità? Il-poeżiji li qed tikteb illum, fi x'inhuma differenti minn dawk li ktibt fis-snin sittin, sebgħin u tmenin? Nerġa' nirreferik għal studju importanti li għamel Oliver fid-daħla għal diaspora għaliex Oliver jitkellem fit-tul dwar il-proċess naturali ta' kif jien Ħriġt mill-inkubi immaturi ta' Żgħożija li kellha leħen ta' ribelljoni u xejn iktar, għal biex eventwalment il-poeżija tiegħi, inkluża l-antoloġija li jmiss li noħroġ, u iktar riflessivi, sensittivi għal maturità kemm ta' personalità kif ukoll letterarja li jiġu biż-żmien, li jiġu skont it-tiġrib tal-ħajja. Mis-sitt idijiet sa llum jien għaddejt minn fażijiet eh, fundamentali f'ħajti li bidluli l-ħsibijiet tiegħi, li bidluli l-perspettivi li minnhom nara d-dinja. u l-ħajja meta ġew biex joqtluna meta kont naħdem Queen Street, Melbourne, u qatlu lil sitta minn sħabi u jien b'xorti tajba sopravivvejt u għadni ħaj imma kien mument fejn stajt faċilment kont wieħed mill-mejta. Esperjenza bħal din Tgerfxek. Trid tibda mill-ġdid. Ispiratlek xi poeżiji kienet dik l-esperjenza? Ħafna, fil-fatt għadha imnaqxa bħala parti mill-personalità letterarja u u eżistenzjali tiegħi. Tirrevedi ħajtek, tirrevedi l-perspettiva ta' xi trid mill-ħajja. U aktar ma jien għadda żmien wara dil-ġrajja, aktar issaħħaħt f'dak li Oliver isejjaħlu ironija, sarkażmu u teatriċità. Dawn huma elementi li meta tgħaddi minn ġrajja bħal dik jissaħħu bis-sħiħ, speċjalment il-qasam ċiniku ta' kif wieħed iħares lejn il-ħajja. Jien kollox nieħu bin-nejk imma fl-istess ħin b'serjetà kbira, sempliċement għax naf li hemm ħajta rieqha ħafna li tifridna mill-mewt. U allura għalfejn titkabbar, għalfejn tħullu li kien nifsek bis-serjetà. U allura l-approċċ tiegħi speċjalment fil-pożija tal-lum hija għalkemm riflessiva, għalkemm meditattiva, dejjem konxa tal-fatt li minn xejn li ħadd madwari mhux xejn imma huma elementi surreali li għamluna dak li aħna u fihom hemm dak li ċelebra l-postmodern, illum il-post postmodern xorta għadu granfat mal-ironija u ma' ħafna affarijiet li huma għal qalbi bħal relattiviżmu sfrenat, eċċetera. Għaliex? Għaliex il-progress li sar matul is-snin li eh, għaddew huma hija medda eh, ta' esperjenzi li għax int kittib trid bil-fors tesprimhom fil-kitba tiegħek. U allura hemm rabta naturali bejn dak eh, bejn differenzi li inti taċċenna lihom u il-mod eh, li inti għext ħajtek matul l-istess snin. Il-moviment qawmi letterarju kien joħroġ ir-rivista Il-Polz. Fl-ewwel ħarġa tiegħu kien hemm miktub hekk, Aħna nemmnu li jekk irridu nkunu nistgħu nibqgħu niftaħru biċ-ċiviltà antika tagħna, jeħtieġ li ndarru li l-poplu tagħna japprezza l-letteratura u l-kultura. Rridu ndarru li l-poplu tagħna wkoll li l-ħaddiema tat-tarzna, tal-fabbriki u dawk li jsewwu triqat japprezzaw il-letteratura ħalli huma wkoll jieklu minn dak l-ikel li jtuqq l-ispirtu. Il-moviment Qawmien Letterarju twaqqaf biss bil-għan li naraw li l-poplu tagħna japprezza aktar il-kultura u l-letteratura. Inti temmen li dan l-għan ilħaqtuh? Le. Dawn huma spunti ideoloġiċi li m'għandhomx bażi ideoloġika. Huma ideali, huma ħolm li ma seħħx imma huma naif ukoll għaliex fil-waqt li aħna nirrifjutaw il-romantiċiżmu, dak li għadek kemm tajt huwa sustanzjalment romantiku. U allura konna maqbudin f'morsa ta' eh, sintesi u antitesi li aħna ma rnexxinniex nirriżolvu. Dik l-ewwel ħarġa ta' il-polz kienet biex inkunu ġusti. Iva, imma dak li huwa artikulat hemm kienet l-aġenda tal-bqija tal-ħarġiet tal-polz. Kien hemm mumenti bħal meta Lino Farrugia jien u Alfred Sant iddeċidejna li taħt il-kappa tal-moviment namlu sensiela teatrali jisima x'senuru, konna arditi. Konna arditi, konna radikali fl-ħsibijiet tagħna kontra l-establishment u allura eh, permezz ta' teatru konna qed ngħixu eh, l-ispirtu avventuruż u l-ispirtu eh, soċjali li verament ridna nkunu parteċipi fih, eh, li forsi f'ġeneri oħra letterari bħal poezija, forsi ma kien ma kenix ix-xorti jew il-kapaċità jew l-ispazju biex aħna eh, inkunu qed iwettqu dalan li għadek kemm tajt. L-aħħar mistoqsija Albert. Taħseb li biex wieħed japprezza l-poeżija jrid qabel xejn jifhem x'qed jipprova jgħid il-poeta? Jew mhux daqshekk importanti li l-messaġġ jinftiehem ladarba hu miftuħ għal tant interpretazzjonijiet? Ma taħsibx li l-poeti moderni, int inkluż, xi drabi huma kumplessi wisq biex dak li jridu jgħidu jinftiehem mill-pubbliku ġenerali? Ħabba li semmejna l-ħaddiema tat-tarzna u mela, hekk, mela. ta' għalhekk qed insaqsi. Għalhekk wieħed mill-fallimenti ta' dik ta' dak l-ideal, l-idealiżmi fallew, għax qatt ma tista' timponi letteratura eh, li mhix popolari fuq il-ħaddiema tat-tarzna, ma tistax. Imma provajna. Naħseb li eh, biex inkun sħiet eh, ma tista' qatt tagħmel superimpożizzjoni tal-kultura ta' nies bħal grupp li ħadmu fih dan il-moviment fuq il-poplu. Ma tistax, ma l-kimika ma taqbilx. U allura bħal il-ġurnata permezz ta' Arts Council Malta u l-fondi li nqasmu l-artisti biex itellu eh, proġetti li jixbu il dan il-punt ta' tluq jew dan il-għanijiet, imma llum il-ġurnata tal-limna li biex iwasslu eh, il-kultura eh, lill-poplu għandna bżonn metodoloġiji ferm iktar differenti minn dawk li utilizzajna fi żmien il-moviment. Bħal pereżempju il-festivals mhux populisti, imma popolari, ħalli n-nies jiġu bi ħġarhom. Imma jekk, eh, per eżempju, Blana Fest eh, ma jiġux l-argotti, mill-argott illum irrealizzajna li noħduha fil-bennina mnejn eh, twildet lana u erġajna dis-sena sejrin lura pereżempju iż-żejtun u marsaxlok. Jiġifieri, imma fi ftit kliem, dak li int ikollok f'moħħok meta tikteb poeżija, hu mportanti li l-qarrej jifhmu jew l-interpretazzjoni hija up to? Jiena nemmen ħafna Daniela fil-prinċipju li malli jien nippubblika u inti tixtri l-ktieb tiegħi, Il-kontenut tal-ktieb huma tiegħek u agħmel bihom li trid. Interpreta kif trid. Jien bħala l-kittieb, bħala l-bniedem li xpruna l-ħsieb oriġinali, m'għandi l-ebda dritt nimponilek interpretazzjoni. U allura f'dak is-sens għalija mhux importanti li jiftiehem il-messaġġ. Għall-kuntrarju, iktar ma tħallih miftuħ, iktar qed tkun demokratiku mal

Għaliex das-seħer ta' ferħ meta naf li m'għandi xejn? Forsi għax jiena għandi lili, imma lili għada se jmut. Fija daqsxejn taħseb jisa bħala mewt, ehm, apprezzament tal-ħajja, ehm, dawk iġuni f'moħħi l-ewwel. Grazzi ħafna. Ħa ħana milli l biex tara. Fhimt xi ħaġa? Hi daqsxejn komplikata, imma ħa nipprova nfisser xi ħaġa li qed naħseb jiena, ta. Dan l-individwu għandu l-ferħ Ma jafx biex għandu l-ferħ. Forsi għax għandu lilu nnifsu huwa kuntent bih innifsu bil-personalità tiegħu. Imma jaf li għada ħajmut, mbagħad naħseb għandu xi problema ta' saħħa dar raġel. Sta naraħħa biċċa biċċa li nara naqra. Ħanorijilek ħalli jista' jkun. Għaliex da s-seħer ta' firħ. Ġifieri jekk tħoss xi ferħ ġo fija nnifisha u ma tafx x'inhu, meta naf li ma għandi xejn. Kuntenta imma tħossha ferħana minn ġewwa ma kuntenta jisa mhix negattiva. Mhix negattiva xorta forsi għax għandi lili. Bija nnifisha kuntenta u Imma lili, lili għadu se jmut. Forsi għandu xi ħaġa u xorta tħossu kuntenta kif għaddiet ħajjitha. Allura blura x'in tħares blura tgħid jiena li kelli nagħmel għamiltu. Għax tħobb lilek innifsek. Inti taf x'fimt. Naħseb għaliex tħobb li l-ek nifsek, I mean, ma nafx, mandi xedej għanġat. Jek trid tara fuq il-karta. Jien naħseb taqbel ħafna miegħi għax inħossni nifraħ b'xejn. Il-bqija kif sa naqbad nispjegulek. Ferħun, ferħun, u vieru għax m'għandi xejn, imma naħseb li ferħun Billi għandi madwuri. Tgħidli l-ħamrija? Ejwa, l-ħamrija. Pereżempju, insib l-isfog tiegħi fih. Ngħaddi, ngħaddi ħafna mill-ħin, meta jkun mnaxxi dejjem sew, bħall-lum, ngħaddi ħafna mill-ħin u fl-istess ħin barra li nieħu pjaċir naruha, naruha nadifa wkoll. Se tixtaq raħili waħda bid-djalett u forsi żżidli xi linja jekk trid ukoll fl-aħħar? Mela le. Għaliex du s-seħer ta' perħ? Meta nuf li m'għandi xejn. Forsi għax jiena għandi lili. Imma lili għada ħajmewt. Gina, int x'taħseb fuq dil-poeżija?